Trmatoryň dwitilini soran dostumyz siz üçin täzelik, bir görnüş däl, iki görnüş däl, üç görnüş däl bärde sanasaň sowaby kän. Baba, bu görýän dwitil näme bolup gitýär? Sodayuzonyň dwitili bolup gidýär. He. Bu trmatoryň dwitili.
Ha, dogry. Bu näme bolup gitýär ata? Rakamytr, mytr zawudyň 1,5 litr ýag alýan rakamytr dwitili. Görýäňizmi?
Şular ýalak size bolsun edýär. Siz hem bolsun edip ýekeje bir kommentariýada laýkjagaz hawa. Komentariýada işiňizde üstünlik diýip ýazmagy unutmaň. Babam, bu näme bolup gitýär? Mytyr dwitel.
Ha, mytyr dwitel bolup gitýär ha. Hawa, 200 lik çar, 150 çar, iki görnüşde gelýär. Ha, iki görnüşde gelýär ha. Hem teleşkeli motor, hem ýeke tar motor bolýar. Ha, görýäňizmi?
Hem teleşkeli, hem ýeke tar motor bolýar diýär. Babam aýtýar. Ha, ikisi bir zat bolup gitýär-de ha, ýaňky iki görnüşde. Biri bir ýarymlyk, biri ikilik bolup gitýär. Ha, bu bir ýarymlyk bolup gitýär. Bärki ikilik bolup gitýär. Şul ikilik bolýar.
He, malades. Bu näme bolýar babam? Bu näme? Dokma dwitel bolýar.
Düşünmedim.
Dokma dwitel.
Dokma mı ya sokma? Dokma. Ha, dokma dwitel olup gitýär diýär olanlar. Öz pikiriňize görä, he, nähilek motor sürýän bolsaňyz, dwitelinden dadyndan kösenýän bolsaňyz, arkaýynjak halp bilýäňiz. Ýaňky Porsche çarşmaly, ýa geçirdi, suw geçirdi, o zatlar pikir etmeliler. Indi siz göni şeýle durşuna alada, e, şo bahan Tutýa däri, opşum aýdamda. Babam, bu näme bolup tutýandy?
Ikilik Fekon Zaut, bolup gidýär, guşly Fekon diýilýän. Ha, guşly ha, guş ýaly uçurýar diýä-de, motora daksaň dogrudan. Görýäňizmi oglanlar, siz üçin edýäs. Menä, häzir ýerleşýän ýerine maýyp geçse. Bu näme bolýar babam? Ikilik Bata Fekon.
Ha, ikilik Bata Fekon. Zaudun, zaud.
Muň nähili kaýsysy bassady?

Rakamatlar Mysr Dawudyň bir ýarym litr ýag alýan bir ýarymlygy bolýar, ýaňky rakamatryň. Başda Ha. görkezenimiziň bir ýarymlyk görnüşi şu. Bir ýarymlyk görnüş bolup Sag gitýär, ol. dogrudanmy? Ha, görýäňmi? Ine. Bu näme haýsy birisi bolup gitýär? Olam bir ýarymlyk Fekon Dawud bolup gidýär. Ha, dogry, dogry. Bu näme bolup gitýär indi? Bu görkezme esasynda Ha, içinde ol. magnidiň sistema nähili oturýar. Ha.
Şol zatlary görkezmek üçin Ha. ýörite Dawuddan gelen.

Tolstoý köçe, Pekarn domda, birinji etaž, motor magazin size garaşýar. Bir motora degişli zapçast gerekmi, hemmeje zat bu ýerden bitýär. Ýerleşýän ýerimizi aýtdym, Mary şäheri, Tolstoý köçe, hawa, Pekarn domyň birinji gatynda motor magazin, bäş welaýata he dostawkamyz bar. Har kynjak jaň atýaňyz, optum we bölekleýin söwda bar. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun!